Madzuma, come. Yay. Iwe, come, dzoka. Dzoka. Madzuma.
izvi zvidhina oh, ndezvekumusha eh, kunopa madays andaikupfimba aya eh. ndenge ndine plan yekuti kuti usarambe uchinetsana namaiguru wako ka eh. uda kukuwakira yako imba we andoda kukuwakira imba izvi manje ndo zvinonzi zvidhina izvi andokuona iyi hovhoni andokuona ndakarowa ndakarowa zvidhina kubva kumapeto uko zvese izvo kusvika uko for me eh, wow iwewe manje ka ndoda kukuwakira imba yakadarika ya yamaiguru manje because inzwaka yes inzwaka pe purazi maiguru wako awo
Yeah. chimbofurai ipapa apa ndimbozorora ndiri pana hawana nguva kawarikwa eh, uchasara wega futi kamanje yes i'll be ruling yes ndini

idzi mombe dziri apa idzi dziri paseri pechidzere
panapa manje mombe dzacho manje dzikapinda munda mevanhu manje kuti tinoita sei baba d anotanga kufudza mombe nhasi mombe dziri paseri pechidzere hadzipindi mumunda mambuya tekeni umu ndiri kutodziona dzikadaiwo so ndikadzisa pachidzere ka ndakutoziva trick yadzo dzinokona dzouya apa dzinosvika ah. ino nodzitora dziuye pano ndoda kutodziona ndosangauyu ndine ndine three mombe dzake dzandamupa ipapa mombe idzodzi idzi ah. ndine mombe dzake three dzandikuda kumupa saka nda kumuratidza kuti iyo ndeyako iyo ndeyako mm. iyo ndeyako mm. iyo wakuenda kundi unoenda kunodzidzora ikokoko babati hamusati makudarikira here zvinhu zvenyu zvamuri kuita kudarikira chii zvemaiti mm. haurewi kuti mombe dzangu dzandoshanda inini nevana vangu baba d hapana musi one wawakambotenga mombe panapa mombe idzi ndini ndinoshanda munda kusvika dzitenge dziwande sezvadzakaita ndini ndinoshanda ini baba d wakutaura kuti mukadzi wako wawakaroora zuro rinowa kumupa mombe dzangu three iwe une mombe one ka, ka, kana kundiroora chaiko chaiko baba d hausati wandiroora kumusha kwedu wakumupa mombe dzangu dzandakashanda inini
ukumunziwa zvaari kutaura
maidii inini orit wakuda kundibvisa chiremerera here pamba ndoziva kuti inini handi iwe ndo wakupfeka bhurugwa iwewe wakupfeka trouse i think mashoko andiri kutaura handisani ndakambotaura newe handisani ndakambozvitaura since kuti baba d mombe idzi hauna any hand chako ndechekuti uri baba vane bhurugwa but kuti mombe idzi uzive kuti mombe idzi ndinoti ndinotengesa chibage changu chandinorima ndega nevana vangu inini ndinobapa mombe dzangu ndinofudza mombe dzangu ndega
handiti mukadzi wangu eh. ndomunongedzerawo mombe dzako iyo ndeyako iyo ndeyako iyo ndeyako chete handisi kuda zvekutaura mauya kundichinja ndakuendawo kumba kunodya kukuchinja kuti
kukuchinja kuku ndifudze mombe nini usarani mombe ka yuripo eh, baba eh. tiani sandadya since morning tarisai nguva padzari ona izuva parari uyu ndiye oda kuti asare nemombe uyu abaiwe neminzwa izvozvi izvi kuona gumbo rake rinotsika pasi regumbo remwana uyu iri gumbo abaiwe baiwe nemipangara yese yakazara munomu ndozvauri kuda izvozvo Mm-hmm. ufare manje atadze kufamba uyu mwoyo wako mbu mm. saka inini manje ndindofanira kubaiwa nemupangara ah.
wotandogara kuno kunasi here wemaidii kumusha kuno baba dhini ndakazvarirwa kumusha nemombe mese muchimhanya uchikwira muchikwira mumitumu uyu woda kumubaisa nemupangara manje handisi ah, kuti ngaafudze mombe for long ndatida kuenda kumba ndadya mondikumurawo ndoya ndotora mombe iyo neweka
mombe dzinovhunduka dzikamutunga dzisati dzaona munhu akadai so saka ini ndi ndisingatungwi nemombe ini makore ese ndinofudza mombe pana baba badi akatungwa maiti unoda nditaurire kupi orit saka madii kundiunzirawo chikafu kuti ndidye matadza here kuuya kana nepureti ine sadza ndadyaunozongodya kakana wavharira mombe manheru kana wavharira mombe unouya uchidya eh. baba dii chandakakutadzira chihombe iwe wazvinzwa usandidadire nekuda kwemunhu akauya zuro uyu munhu akauya nezuro hautonditendeki hauna kana umbobvira wamuudza kuti ndini mukadzi mukuru panapa ndakanyarara hauna kana umbobvira wandiripa nekuda kwemunhu wako wakaunza panapa kuripa chii anotaura zvaanoda anondipindura anondiita yese yese ndichinyarara inini ah. uda kuti horit uda kuti iwe ndikuripe manje ndokuripa inini kundakauya inini ingozi pane munhu pane munhu akauraya munhu hera aya horai saka mauire henyu kuno kuma ndisvikiraombe dzangu ah. saka mauya handisi kuuya ikoko ah. ah, iwe shamwari uyu ngaarowe iwe maidii kayo hande hande hande hande undomuratidza mombe dzake uripo uchizoitinisa iwe mangwana kuti mombe iyi ndeyake mambo ndeyake mangwanamombe dzangu dzandakashanda inini ndo dzauri kupa umwe munhu baba d mombe dzangu inikumupa ndiri kumuratidza dzangu idi udai ndikafa inini ngozi yamuri kugadzira madi uri kuti chiko iwe ndiri kukutaurirai baba d haungabotori mombe dzangu kupa mukadzi wako uyu ndikutokutaurira kuti nditye pamba panapa nekuti hanzi iwe uchafa ingozi ndotya kumupa uyu mombe ndotya kumupa mombe dzake apa dzakasimba dzinofiuratidze mombe dzako
famba maidii ndoda kuti uite witness mangwana uya kuno Uri kuona iyo ka? Haisi yako iyo. Kakupa dzakasimba. Oh, kuchidarika iyo.
Eh.
Ah. Medi uri kuuya here? Ndiri kuuya. That was nice. Izvo zvidi bani zvekuti munhu mi. Kutaura kuti ndakupa munhu mombe dzake. Kupfura ndikuti kuzere. Kona iri kuyamwa iyo iyi yakaonda ndeyamaidiyo aibasa kona inonyanga futi nekamhuri yakabva kuyamisa yakabva kubereka manje manje iki nekamhuri kari kurarako baba d mombe iyo yakaonda mombe dzese dziri apa ka wedha yakaonda kana isina kuonda mombe dzese dziri apa ndedzangu dzese dziri muzita rangu mombe idzodzo saka musambonongedza kuti dzakaonda ndedzangu taurirei munhu wenyu chokwadi musafadzane nenhema kufadzana nezvinhu zvazvisiri zvenyu musaone kunyarara mukati kupusa
Right. Ukaona chinhu chakatarisa kuno kubhebhi. Eish. Wachiona chakatarisa kuno kuichi. Ichi chihombe. Ichi eh eh chiri kufemedza ingwe kumashure. Eish. Ndechako icho. Ah! Ndiyangu. Eh, ndiya- For me. eh, ndiyako iwe. Wow. Ah, Aita basa murume wangu. So Koine. dakukuta- dakukutsvagira dzakasimba Apa dzakasimba. yakasimba.
Yaa ino Fidwa iyo. Uri kuona iyo ine nyanga. Mai Diwu uya padhuze ka uchiwitinisa ka iwewe. Ndera kani godo nderei? Ah. Iyo iri kufura iri uko iyo. Oh, iyo.
Ehe. Ehe.
Ndi kumashure kwakaita kuchena. Ha, mutandi guta. Ndeyako iyoyo.
Kwasara wani. Chiwani yacho chisarudza yauri kuda wega iwewe. Mm, aiwa pane ya mambo tinze yavo yaya haina hangu handifunge kuti vakaikodzera.
iri kuchema tora iyoyo maidii mombe dzandataura apa ndo mombe dzakewo ndokwanisa kutodzirinema ndotopa mazita andinoda unochinja mazita mombe idzodzo wodzipa mazita aunoda maidii ndapedza ndakuenda kumba handizodi kuzonzwa mangwana muchinetsana kuti hanzi mombe ndeyangu handiti ndamupa mombe yo uripo uyo aripo hapana munhu anoita question mark ko kamhuru kakarara ka ukadii ah, katore futi dzafo mombe dzake ko kanyarara maidini ndoita kunge ndikutaura ndega panoda kuti nditaure muda ndipururudze zvaari kuita chii chinopururudzika ipapa ufarire mumwe wako